Sou, a mir sprangen dann hei virun erëm zréck op den drëtten Sekzer, ech begréissen dech hei zréck zum Splatoon 3 Story Mode Let's Play. Jo, et ass bëssen hier wou ech elo fir d'lescht hei opgeholl hunn, dat ass wierklech elo Fun Fact, ech huelen elo op a grad leeft nach d'Splatfest, dat éischt Splatfest vum Joer schonn hei um 8, um 7 an 8 Januar, wollt schonn August soen, et ass eben d'Thema war elo gewiescht, dir kritt eng Kéier ageblennt, sidd der Schwaarf, deen léiwer scharf ësst, sidd der een deen süß gären ësst, also se si der e séissen, wéi een op Lëtzebuerg ëmmer esou schéi seet, a si der vläit sauer. Dir hutt bäi mir ageschalt, dat heescht, Dir wëllt gär gesinn, dat lech Salty ginn. Kucke mer mol, wéi dat sech haut entwéckelt. Also mir haten och lescht Kéier schonn e puer Levels hei gemaach, wéi Der et gesinn, an ech géif net vill méi ronderëm de Bräich schwätzen, deen do hat en och gemaach. Deen ass nach zou, da kucke mer, datt mer do eropkommen. Kënnt, kënnt sech afiermen? Nee. Also dat ass bëssen hier, wou ech jo d'lescht Story gespillt hunn. Muss e bëssen erafannen. An hei kënne mer awer erop. Erop jumpen. Kënne mer nach e kleng Goodie mathuelen. An da kucke mer mol, op d'mannst ee Level ze maachen. Mir kréien eng Spinndeko, esou Déi Këscht wou mer hei drop stinn. Maache mer dee Level op fräi. Wéi se haut seet schonn. Klecks géint déi Zäit. All Zil innerhalb vum Zäitlimit zerstéieren. Jo, do hunn ech bësse sou meng bad memories soen ech mol. Et sinn ech mol gespaant wat dat fir e Level gëtt. Ech kréien e Quetscher Insta Pump. Äh, kucken mer eis dat mol un. Also schéngt awer och mol e Level ze sinn deen viru geet hei. D'Zäit déi leeft nach net. Ok dann gi mer do elo eran. Ok dat ass awer schonn hei gutt gemeet dann. Ech mussen do, wou geet elo hin? Hallo? Ah, do, ja, okay. Boah, dat gëtt der mir oplo gemet. Äh, okay, muss en einfach de Wee mal raus, wo dat hei geet. Schön nun. Also gëtt dat Trichu gewesen, dann mech schon vill Zeit lo verluer. A wann deen nach sou zickzack schrammen. Mee ass mol eppes Neies, eppes méi Spezielles. Soss bass de ëmmer op deene Reefer do hir gelaf. An ech gesi lo mol, et sinn och siech Stéck. Also Mergott, dat packe mer definitiv, mengen ech, net méi. Ze wouls, wann déi aner erëm danzen. Mee da wësse mer, wat mer virdu falsch gemeet hunn. Da geet hei nach Ech mengen, do wären se awer och, dat wär bal d'Schlusspassage gewiescht. Also fir dat mer, wann ech elo elo rechnen, dat misst der 7 gewiescht sinn, fir dat Schéppchen, dat do komplett verpennt hunn am Ufank, war dat fir déi Persoun elo net all ze schlecht, géif ech behaapten. Mee vum Level hier fannen ech gutt, gudden Opbau. Just ech hunn do einfach de Feeler gemeet an do net higekuckt. Mee soss fir de Rescht kéint dat do awer. Eventuell klappen. An mir noch eng anstänneg Waffe dofir. Déi mer just mussen oppassen hei ze bëssen opzefëllen ne. Dat och esou probéiert mer nawer ze man an si lo an der halschent Zäit méisseg eppes gëtts mat mer hei na bëssen Wirrwar soen se mol an dann kënne mer do schonn kuerz eis erblosen dann hei fief a mäi Gott dat do gëtt elo wierklech dach interessant an dann packe mer et kënns de jo mer packen et also schonn cool Level. D'Schwieregkeet ass et fir wierklech, wéi soll ech erklären, jo mat der Faarf opzepassen, dann der nach huet zum Schluss an voilà an enger Minutt 60 Ballonen getraff. Ech mengen dat ass eng Quote hat ech scho laang ni, sou John Depp. Gutt, déi hu mer och gemeeschtert an dann wësse mer mol, mir kënnen nach haut op d'mannst ee Levelche maachen. Elo muss ech just kucken, Kann ech sou? Dach, dee kann ech mol fräischalten. An da wëll ech och mol eng Kéier lo d'Zäit notzen, an der Zäit wou ech mech sou am Fräischalten hei, ähm, mir haten elo zwee Theme goen net ugeschwat, mir kréien nach e schéine Booster-Pack. Ähm, dat engt Thema war de Big One, dee do war, einfach vun der Bär GmbH, dee war zu viru Chrëscht haten se deen nach gemeet, hat ech och an de Videoen leider schonns vill virproduzéiert. Do kann enke bëssen driwwer schwätzen. An dat anert Thema ass elo dat heist Fabfest, wat Der jo gëschter gespillt hutt, wann Der dat hei elo kuckt. Kréien nach eng Spinddeko. An voilà, an där Zäit, wou ech dann e bëssen op, wéi soll ech soen, wou e bëssen op. Becken do rop kommen kann den Bergi am Garu schwätzen. Also big one muss wierklech soen et ass eppes gewiecht dat hat mer am Fong fir Halloween erhoff ze kréien an et ass am Endeffekt Mëtt Dezember eraus komm an jo dunn ass fin de compte ass dat dann eben elo eraus komm. Op enger Inch am App just war e bësse fir mech enttäuschend Dir kënnt mer jo och an d'Kommentarer schreiwen oder hei am Chat, wou der grad elo de Video kuckt, wéi dir et fonnt hutt. War eng gutt Idee. Ech muss zouginn, et ass böse abgebürstet. Ok, och emol Ziler zerstéieren. Also ech muss scho soen, et war jo all Géigner hei ze zerklappen, war e bëssen op dem Modus. Ech hunn zwar nach ëmmer Schwieregkeete mam. Mam Boss Level, wann de Meeschter do kënnt. A fir de Rescht ass wierklech elo net all ze vill, also déi Big One ass iech menger Meenung no vill ze vill gelueft ginn. Base ofgebürst, also mir hu elo d'Spill bëssen kritiséiert, mir kënne mat engem Pinsel hei dann spillen, et ass mengen ech och keng Zäitlimit, Virgesinn. Kënne lo hei einfach erof fuchtele géif ech soen. Kann ech do esou. Oh okay, et ass gutt ech hunn, ech ech ech versti wat de Problem ass. Also ja, da kuckt emol eng Kéier e bëssen drop dran. Mir mussen hei alles futti kréien. Also jo, dat ass e bëssen, da wëlls iwwer den Thema schwätzen, da kriss de hei schonn. Eppes op d'Guergel gehalen a soss scho Splatoon-Hummer. Sou hu mer et gär. Oh Gott, hei sinn der gangen. Ech hoffen, ech hu lo keng verpasst. Nach eng Kéier opfieren. An hei kritt en eng déck an da kritt hannen eng schwéier. Also villmools Merci dofir. Do hunn ech nach en Trauma vu lescht Kéier, ne? Nach dräi Stécker. Kucke mer, ob mer dat do hikréien. Mir hunn d'Jee krut. Ech hunn grad erëm e Bluttdrock krut wéinst där enger Këscht do. Esou, dann ass et meng Stiechkéier, wou mer dräi Levelen an engem Part maachen. Ech kucken eng Kéier op d'Zäit. Mir hu aacht Minutte réckgespillt, zwee Levele gemeet. Wat ass dann hei lass? An de kritiséiert einfach de Big One, kritt dat net dat Spaken. Also coole Level. Cool bësse wéi ass hat de Moie scho Sport gemeet. 1 2 3 4 an Schüler och am Sport gemeet an Schees op gesond ass zeemol am Dag ze ma wäit fir mech lo am Déck net ze. Ech kucke lo mol hei nach ähm, alles opzeman. An der Zäit wollt ech dat zweet Thema bëssen nach uschwätzen. Kommst du riwwer? Du kommst du riwwer? Oh no. Do ass erëm mäi esou e Level. Ähm, ja, dann kucke mer mol, dat hinzekréien. Da geet erëm zréck, oder wéi? Am Gottes Wëlle. Dat wäert erëm wahrscheinlech jo net duergoen. Ja, well mer do an net agefierft hunn. Boah, probéier mal als Gléck nach. Da geht et wou virun. do an erop. Also schon op meiner zweet Thema lo schwätzen. Noch na do ja meiner do git dat Spaß dann op. Ja well man do net agekriegt hun. Mé okay. Déi Challenge huele mer eis nach an dann huele mer nach e laner Level. Ähm, ja, mir do mol op fir als Schwätze mol nach iwwer Thema bis Steener lafen. Nee, de Teils Blackfest sind dem Lomo, also ich muss schon löwen dat Blackfest am Sinn vun Et war die Echke und ich konnte endlich den Dreier Modi do spillen. Schon ein bisschen Schwierigkeit, ich muss dann an ich muss wirklich Spiel do löwen, also hun dat Echtige fix natürlich, et wird herno nemmi so besonnesch si verschieden Leit, mee et ass lo no dem Spiel 4 Méint eraus ass. Äh, konnt ech, Niki, endlech mol den Modi spillen. Muss es schon löwen, natürlich, ob da lo alles so geplant war, wees ich net. Ähm, gucken lo nach die Köche zu machen. Um, ja, da haben wir so ein Deck Puls Management. Okay, wir können an Show um, da muss man eigentlich um drum denken, ob zu leveln. Jo, hi. Irgendsweis dat et gréng gëtt. Also du si jo do de Modus gemat, wann du mol endlech op de Knäppchen drécks, da kriss du och einfach dat ähm, was du wëlls spillen, nämlech den Dräifarbkampf. Wobäi ech mer nach d'Fro wierklech stellen, wat ass de Sënn dovunner, wann du wierklech ähm, wéi soll ech erklären, géint deng eegen Ekipp ze spills. Ah, da kann ich das oder nicht. Was denn die Bull? Ah, der ist da, okay. Ähm, ja. So, ähm, muss man ein bisschen Rest haben. Also, das ist schon ein bisschen so eine Kritik. Geht das da so weit? Ne. Mal da mal Rops kommen mehr, ja, so probieren halt immer das natürlich immer spannend. Und ja, so fällt doch so. Aber der Block verloren, die Kinder dann. En huet deen am Visier. Also ich gebe soen, machen ass dat fir nächste Part. Ich gucke lo einfach nach een Level ze fannen wo kann ich. Also du merkt es gier ich grad fir den äh, kann ich komm, komm, mir verlieren zu viel Zeit, wo ist der Psond? Äh, du bist lebensmüd, alles gut. Wird schnell gerennert bei dir auch. Ähm, Da kucken ech mol wou ass hei scho méi nach e Level dee mer kéinten direkt fannen vläit spillen. An hei erëm erop kucken. Den do hat mer grad gemeet. Hei kéint bëssen nach sou méi e schwierege Level sinn. Kucke mer mol wéi en heescht. Rolle rauswärts. Jo, probéiere mer dann mat engem Rollfädel dat Zil ze erreechen. Mir maachen dat elo als drëtte Level haut. An wéi gesot, Dir kënnt mer an d'Kommentare schreiwen, wat Der vu Bighorn haalt. Ech hunn e bëssen iech si d'Gefill mëttlerweil, mir si wéi Testkanickeln an deem Splatoon 3 Deel hei. Si kucken einfach, wéi de Feedback ass vun der Community. Rolle erauswäerts mat engem Rollfädel dat Zil erreechen. Kucke mer mol, wéi dat Ah, dat do ass de Rolf Ferber, ok. Ass dat elo e Meedchen, dee mer do hunn? Ok. Dat heescht, déi do hu mer elo och erëm kennegeléiert. Déi kenne mer, also mir hu se jo scho kennegeléiert. War dat do elo alles an där Passage? Schéngt elo net allze schwéier ze sinn am Moment. Dat war jo, wou mer deemools wollten op Speedrun emol e bësse maachen, ne? Wësse dat nach? Dat war mir ze geduerchtig, dat deemools gemeet hunn. Mee jo, jiddwerfalls zwee Themen. Ähm okay, cool gemeet. Ähm, zwee Themen, déi ech bëssen an de Raum gehäit hunn, dës Part, fir och bëssen Themen ze hunn. Killen se se och? Gegen den Gneis einfach Schutz schützt. Äh, zu Themen an dran geheit hun, hat se grad bis mat Level an so umgang gelatscht. Och wann ich hei Tiet hat Ulala schwätzen. Ech si grad bëssen äh, baff, datt dat do soll läscht Level si vun der Welt. Im Ruhrgebiet. Naja, op jiddwerfalls, ähm, dass déi éischt Kéier, mengen ech wierklech, dat mer dräi Läden an engem Park hunn. Do kann sech jo mol selwer op d'Schëller klappen. Oder soss näischt huet am Liewe fir sech op d'Schëller ze klappen, sou schonn. Geck, war dat do alles? Ok, maache mer mol virun. Nächsten Checkpoint schéngt gewiescht ze sinn. Geet en och op? Jo, dee geet op. Da schaffen mer mol virun. Ok, an dat ass e wahrscheinlechen Challenge, dat mer sollen. Äh. Dingens fut gegangen hat war hat eng méi op Stop ja, ass bësse so ähm, sech erklären och also mir sinn Testkanéckelmëttlerweil. Muss een gutt oder schlecht fannen. So néierlech ech si steuer bei dat Spill plus minus aus ginn Dir och alle Dir och alle Guerten. Ähm, fannen ech a bëssen lamentabel Dir kann ech scho bal soen dat dat einfach net fäerdeg ass. Mee dat ass dat ass eben déi aner Diskussioun Zäitdrock vun hautzedags. Ähm, D'Spiller musse fäerdeg ginn, se mussen, mussen, mussen a mussen. A jo, wat ass Qualitéit? Déi leit drënner, datt d'Spill net direkt fäerdeg ass. Mee mir hunn eben e bëssen eng Hoffnung ëmmer, fir fir dann, jo, datt nach eppes kann erauskommen aus dem Spill, ne? Fält dat erof elo, oder? Muss ech do okay, hei muss ech da so opkommen. Okay, dann hun mer déi och nach fonnt. An war awer e spaatege Level. Mir gefällt déi ganz. Déi kënnt da lo haeftlech hei la. Jep, okay. Ähm, ja, coole Level, mir gesot, ähm, ech hoffe mol einfach nach éischter nach keng Situatiounen, wou d'Spill Ja, das ist ein Blumen aufs Vergiss. Hoppla. Ja, das ist ein bisschen zu kriegen. Wir mal Gegner wahrscheinlich um Op. Ja, ganz clever, ganz clever. Ein kleiner Klappe für mich, das war ganz gut. Wird er mein Köst gesehen, dann hat er gemerkt, da, der ist schon zu tun. Jawohl.

Voilà, hie fokust deen. Dat heescht, mir kënnen direkt erop schéissen. Mä jo, ech hunn wierklech de Big One och net. Ech kann iech och nach meng Resultater vum Big One soen. Ech sinn ee vun deene Profien, déi Tick krut hunn am Big One, fir just eng gréng, eng gréng Déngens ze hunn, also eng gréng. soll ech soen, jo eng gréng Auszeechnung. Räiss se dann no run. Voilà, ich meine auch. Und dann gucken wir nach hei. Dat geschitt wann mer hei erofsprangen. Okay. Näischt, a wie kommen mer do an déi Këscht? Ah, do ass déi Këscht gewiescht, da gi mer déi mat fir do gesinn. Da kucke mer do an Héicht si ëm erop ze kommen. An dann ass de Pfad gläich eriwwer, well mer si bäi jo bal 20 Minutten ëm dräi. Wou war déi Këschtchen dann? Ass Einer gewiescht voilà an mir hunn de ganze Level gezwougt fir 25 Däier cool. Ja dat war déi Këscht an da maache mer eis awer op de Wee fir heem an zréck. Op jiddwer Fall si gespaant wat nach sou Theme kënnt. Fakt ass wann s du d'Platfest ëmmer sou hels wéi datt well ass ass och net gutt. Wat se eben net gemeet hunn ass den Dreifachkapp rabruecht hunn. Na, dee wëll dann erëm net. Munch dech erëm méi Luft. Voilà, elo wëll en. Dat hu se gutt gemeet. A fir de Rescht musse mer halt einfach kucken, wat kënnt. Och déi nei Saison, muss ech soen, mapméisseg eng Rekrut, puer nei Waffen. Do ass och nach ausbaus, definitiv ausbaufäeg, dat Ganzt. An hei en Oleg auswäerts hu mer hikrut. Sorry fir de Stullkrazer, deen een héieren huet, mee dat war dee Level hei emol. Wierklech en gudde Part vum haut ugefangen hunn. 3 Levelen, natierlech och zwee Level mat enger Minutt. An ech giff soen, mir bleiwen hei stoen, fir déi Leit déi op Twitch sinn, gläich gesitt der nach ähm jo wéi et hei viru geet, ob mer dohinner ginn oder ob mer nach eng Kéier zréck ginn. Ech mengen mer ginn eng Kéier zréck. Wéi gesot, Merci fir d'Nokucken an dann ass et bis nächste Méinden. Ciao ciao.